Igo gaki ntobwate omoichano omonene egekogera, abana baye nabake, abana baye buna bono iga omonene iga akorete form four, aganyetairwe University. Naria ang'agete omooro omotu, ekero narang'aka omooro omotu, nkagunse, ekero nagunse, my wife narenge magega. Nere bakamousa, bakamobwata eyaburoni yaye bakobousa, bakamoruta nse. Bono naria nanyorete inche ndatebe na Nyasae obangete ase eng'encho tari chinguru chiane naruete ororo. Inche tari besa nabasaba, nsaberani Nyasae anyare koba gakong'a oboremu, at least inyare koba ingotwara omorembe.

yaani eyarenge on Sunday, maambia nkaimoka nkagenda ekanisa. Ekero narwa ekanisa, egaikaa ekero narwa ekanisa, ngacha nyomba, tokabuta kegona. nomorugi one, tokabeera, tokabeera, ekero chiachi koba chinsa ikomi na emo maambia, yaani marogoba, ekero chiachi koba chinsa ikomi na emo marogoba, togateba bono tiga togende echiro, eyio ere taracha mbili, ase togokorera ebiachara. Nabo twachiete nere ororo mpaka togaika, ase eng'encho emesigo nere yare nkorwa Nairobi tokarora ngo ngosareka ere, rituko erio eriarenge Sunday, lakini Sunday eye ngotumoka torente tori kogenda ase ebiachara. Ekero yaika igo tokagenda tokabanga ebi emesigo, tokabanga mpaka. marogoba. Ekero twabanga saa kumi na moja, saa kumi na mbili, saa moja eye yabeire na nusu, saa moja na nusu togasieka egasi. Ekero twasieka egasi, nimbwate epikipiki yane, nero twachetete ritang'ani. Na eria kabere naro togateba bono chinseche chiabeire late tiga togende, chiarenge saa moja na nusu. Nari tochete, Gocha, togochia goika nchera ase akorokwa Omoso Omoso o Chorogoro, tokonyora ng'a abanto mbare batobwatie korwa maya, ne barenge ase epigipigi, bagacha bagacha mpaka ang'e ase 'nde. Nkarora ng'a abanto aba bono ebatagete gontuoma, nga slow down, gotaka komanya ng'aki ndoche eparere nene gochia are, naki abanto aba bono bagotofinya gocha ime iga. Ekero rende nabwata, nga slow down, nkaba naende nakeiyo espeed ase eng'encho naroche na abanto aba ebagocha gocha ase ende. Nario erio baimogete, omongo kwane onde orenge maega, lakini tikonyara komo identify nani ng'a orenge. Nario ang'agete omooro omotu, ekero ang'aka omooro omotu, Nkagunse, ekero nagunse, my wife naye arenge magega, eh, nere bakamong'usa, bakamobwata eyaburoni yaye bakomong'usa, bakamoruta nse. Bono, nari nanyorete, inche ndatebe na Nyasae obangete as'eng'encho tari chinguru chiane narwete ororo. Ase engencho nkaba ginko omosubati nkamotiga amaiga ase engencho narenge omorito ake. Na naigwete nkaimoka nkagenda ngatama. Ekero natama nagenda edistance ngakwana nabarobwo nkabatebia ng'a onye ne epikipiki rende mokoira gose ne chibesa tobae inki mokomoboria. Nari omomura oyomo abogoretie omoro agaaka my wife omotu. Naende bakabwata bagosekerera, bagoteba ng'a intwe egasi twegwe twanyekorire. Bono inche naberete nogokumia okonene, ase nini nkirete omosubati gete akaruma ate ne egari. Ekero aruma ate amo ne egari, agacha, ekero acha, nkamotebia gaki monkonyere, monkonyere. momombe erisia egari ime, nabo aratenenete buna Omosamaria omuya, akaangira ama- mbaka mbaka mbaka General ekero angire mbaka General Hospital, nka- nka ase emergency. Nabete ngoshughulika sana, gose ninyare komokonya, lakini naende bagantebia nkamoira mbaka Chiromo. Ekero namoira mbaka Chiromo, nka. Chirono, ya Chirono. Ekero namoira mpaka Chirono, naro bagateba ng'a chimashini chiabo nchiarenge buya. Naende naende ambulance yambogoretie korwa abwo, nkamoira mpaka nkamoira mpaka Nyangena Hospital. Nyangena Hospital, Gitogendereti eprocess yabekerwu embeo my wife okonyara koba gagosira baminto nabo onde na ogokumia okonene sana ase estory eye ya my wife because my wife na omonto ong'anchete mono. tware nkobwaterana togokora ebiashara amo buna my sister. Ndatebe ng'aki not even my sister, she- yaani not even my wife, she is more than my sister. Buna ndatebe. Ase eng'encho ninde na obororo obonene sana ase eng'encho nere tokoba to- tokobwaterana, toira abana esukuru, ase ebiasara ebi ebike ebike, ebiya ogotikarichere, otikarichere iga nkonyekorera daraja mbili. Egento kende, nere ore koba agonkonya ase ebinto ebinge, amang'ana yokomotoma ase esukuru korenda korora abana baye, kwenda korora omwana, kera egento nere obwate kera egento, rakini mbabete komanage koira esimi yaye. Besa chirochio chimbatagete ase eng'encho chibesa mbabwa mba ntwa nabateeti naki, mokomotiga rende, onye ne chibesa motagete mbae gose eira eke epikipiki ase eng'encho ere nabatigerete ema ne ekefunguo, bagakana bagateba bana ebasegete, bagansekerera, bagantebia ng'a egasi yaito twatomu twanyekorire. Inche bono inkumeti ng'aki? Edeni ney'ang'o nimbwate? Ndeni ki mbwate nkoborigwe gose nkobekerwe wanted abanto bakombwati? Na ebi nebiasara ebisiri nebisiri nebi'okooni ching'eni, tari biasara ngakare gokora gose ne bi'ebenki. Ebi nebiasara bi'okooni ching'eni, abana baragere endagera, abana bagende esukuru, tari endege nkogora. Inche nsinyire naki? Abamura ab'ebigori ebike ebike. Tibagocha toba egasi, tibagocha agare babogorie nonya nemesigo derecha mbiri. Ekero bachire derecha mbiri, at the end of the day, omonto nabo akorosia nonya siringi chiaye mia mbiri, gose siringi mia tano. Igo onde nobororo obonene, naende enkumeti, inkumeti naende ing'ichanete ase my wife gantigire bono iga, igantiga ase ntanyare gokwana, ntanyare gotebia omonto gose mwerese. Ase engencho nere orenge buna my sister, nkomotebia eke, nere ontebia eke. Twabwaterana ase emeremo eye totogokora. Twabeire togokora nere amatuko amange egasi sana, korwa engaki namonyuomete mpaka bono iga. Twabeire tokobwaterana, twabeire togokora ebinge. My wife enang'onyiomete ki mbwate esituri esituri ibere ama ne ama ne enabwate chisituri ibere enabwate ama ne emesa lakini ase eng'encho arenge omonto omuya tware kobwaterana namotebi twatebererani twanyarire koba tokorosia ebinga ama nere ebintanyare koba togokwana nkoboria iga. Gaki nonya noyo okorete eke rende tari koratigana ere are enchoo ye fruits tu ararosirie inke? Abana nimbwate iga, nimbwate omwana, nimbwate abana bane. Ekijana nkere iga iga kere grade ten, nenyaroka bono ego join u- e- university bono yakorete, noyomo narete Abakagari, alafu omoisiko naro obsukuru are. Nomwana oye omoke, oyo nkoroka omogambi, ng'a igo naenda. Omogambi atebi aiche. Omogambi nere omoke ogosoma ritiro enchoo ase madam oino nyamataro. Inche egento abanto baminto nare nkobatebi, onye nedeni yaino nkabwate ase ekenyoro eke kiaino, emware gontei. Imanye naki nimbwate edeni yaino mogondae. Lakini rende nonye nonye koba nonye nimbwate edeni yaino, mong'enga ki mbaakane? Inateba, Lakini inche korwa enkoro yane ime, timbwati bobe bonde bwensi na monto. Ntwanya koomana na monto korwa nachete iga iga. Korwa nachete ase ekenyoro eke, abanto inche etwanchaine, abanto abange iga etwanchaine, omogambi etwanchaine, abamura baminto iga iga etwanchaine, ebijana ebi etwanchaine, nintware nonye na egasi ya mogondo. Gwasaanire nabwo bagonkorera, abatebi, Naki ebesa nere amo ogonkonya iga na inche mbasuke iga?
Nigo nabo ndatebe, Aye. Inche nkogotamba,
inche noyomwabo Ben, oyo nyagosira, omong'ina oyo osirete, oyo nekamati yane. Nabo tore nomoichano omonene ase eng'encho twasiriri omwana oyo ominto, ase enchera etagwenereti, enchera ere embe kabisa togochia korigereria, nonya intwe buna efamiri twebosa. Mwana oyo ominto asirete ase enchera ere embe, ensera enchera twanyorete ogotwarwa obwoba ase efamilia yaito iga ekogera, efamilia yaito etwatebetigwe ng'a, origie nokoba kobokwao gwako mosie. Bono oyominto buna achete iga iga, omenyire iga iga ase engaki entambe, ase eng'encho yokoerigeria. Obeire iga akorigia ebinto biaye, atari kounereria, bono oroche abanto babeire bagocha bagosiria obogima bw'omong'ina oye. Naende ekero okorigereria mono rigereria abana atigete, abana abare abake, abana tokorigereria nonye intwe amariga arwe amaiso, abana baganyete ng'a mama ngocha are abaretere kende. Gaki inche bono egento ngosaba eserekari eye yaito, gwacha haki itendeke gaki, egere tonyore obo tonyore obomaene bw'omwana oyominto naki asirete, Egokegera bono iga nonya nomwana oyominto otigarete oyo Penny, nabo toroche bono nere agochia komenya iga iga nokwoba. Egekogera bono oroche ekero kweroreire esini muna omonto agoitwa ase obosio bwao, nabo ekoba obwoba obonene sana. Igo bono gaki tiga eserekari erigereria kobua mono erigereiri abang'ina. Abang'ina oroche nabwo enguso ya efamiri yabo bakweri bakwe bakorigeria abana. Igo bono tiga eserekari erigereria abang'ina mono, eyaki erigigu mono, egere eyaki erigigu egere egere obomaene botogekane, tomanye ng'a nki gia gerete omwana oyo ominto agacha gosira. Omwana oyo ominto ase gocha ase ensemo ye efamiri omwana oyo, noyo na omonto otokonyete sana. Na koboa mono ase ensemo ye chisemi omoroche narwanerete abana baye tari mong'ina okorara. nomong'ina okoboka mambia oo buna baria ba ori oria orikire ase ebibilia. Oria gekoba ng'a nakii, omong'ina okoboka mambia, osone chianga chiaye, osonere abana baye babeka chianga chie riberera. Igo ng'a ekero nkorigererena mono, morande amoreng'ani buna omong'ina oria origetwe ase ebibilia. Omong'ina oria obwate chi origeti chinchera chiokobwaterana ase efamiri yaye. Ekero babieka abana babo ase enchera egwenerete, abana babo mbarare enchara, abana babo babe ase enchera egwenerete ase kimasomo na kera egento. Igo bono ekero togochia korigereria ase ensemo eye yaito ya Kenya, gaki egento ngosorora iga, abang'ina ntobwate egasi enyinge ase eng'encho yokorigia, naende bono ekero ekoba ng'a omonto nkorigia are, naende kwanyora omonto naende, naende ngoitwa are. Igo gaki ntobwate omoichano omonene egekogera, abana baye nabake, abana baye buna bono iga omonene iga akorete form four, aganyetairwe university. Oyokabere oroche class ten eywo achiete, tomanye gocha oyogatato akare grade four. Iga efamiri eye ekero okorigereria ere efamiri enke sana, efamiria yatagete koagatu na omong'ina, gaki egento ngosorora tiga eyaki gaki erigigwa,
Amanyete aria enkuruku tari ase omosa, oyo nyagosira omoka erubu yane okorupeni, igo tore na ogoichana okonene, emechando yane emenene yatosoire bono iga, ase eng'encho yogosiria omwana ominto morare, oyio oyio orenge omosubati, tokoroka ma- mama. ase eng'encho ebinto ebio okare gotokorera ase efamiri yaito nigo biaye ebinto ebinene. Ebinto tware goikaransa, nere ogo o coordinate chifamiri, nere ogokora kera egento. Inche bono nare nkoborie iga, inki gekogera amang'ana a kabira aya agokorekana ase ekenyoro? Amang'ana aya agokorekana ase ekenyoro, ng'a obosari bwakorire ki? Bwamentekane. Inche nare gosabe eserekari iga. Korwa amang'ana aya akabeete mpaka rituko ria rero buna enkeransete aye iga, nanye kouga ende yonsi pi gegokwana. Etotagete eserekari yaito enene ya Kenya, eto- eto- etoe obo- obo- obo- etoe obomaene bwa oyominto osete, ase eng'encho ntogokira ekabira eye iga, abanto baito bagoitwa, abanto baito bakominyokigwa ase ekenyoro eke. Egento kere gia gatato neke. korwa amang'ana aya akabete, ntitwanye konyora omonto onde ogotoretera amang'ana ande atatebie naye aya tokogenda gochia aa gose tokogenda gochia aa. Inche egento nare gosaba eserikari, tonyore obomanyani korwa ase egento eke, tonyore obomanyani korwa ase eserikari yaito enene. omosubati oyo tomanye ng'aki aitire, ase eng'encho omonto tagocha bosa achake gogoita agogo yaani agokonyora obogoita epikipiki achake gogoita. Nigo ng'a abanto mbare maega ya egento eke, naende totagete tokemanye buya mono, tokemanye buya zaidi, tomanye ng'a ninki gekorwa omwana oyo ominto agoitwa, akominyokiwa agoitwa emioro korwa kare. korwa bakoro, omosubati tanya goakuma oro. Nonya enchiri kare abanto ebagachire omosubati kaminyokire, bwebisire ase omosubati maye igo ogoteba ng'a aye part yako. Igo ng'a omosubati ase ekenyoro nere amasikani, lakini bono yaikeire abana bai abasubati baito, gose abana ba baito, gose ekero aba abanto ba ekenyoro giaito bagoitwa na ebinto bikorokwa emioro. Buna bono nyagusira oyo, ekero tokorigereria emaki eria, ekero twamoeteire gitari, eria tekoba mooro, mpaka ebe egesire, ekiagera ere entambe sana gochia engoro enene gochia ime, mpaka togakumia eng'aki, inki eke kegendererete ase ekenyoro eke? Omwana oyo ominto korwa achete korwa otamba, agacha iga iga gochura, ere ne emiaka emerongo ebere na etano aberire iga iga, korwa mwaka elfu mbili. Omwana oyo ominto buna arwete otamba, tarwete ororo, ng'a are gose iga akarie ekebago gose iga akare omoibi. Oyo nomonto bwechogete okoriire ekegari kiaye, ng'ora ng'ora ng'ora ogoicha obogorie emichiche eye, obogorie chindania echi, obogorie chikiukamba echi, orente ocha konyeria abanto, orosie endagera abana baye bakoria ase rituko ase erinde. Komoranche serikali yaito tokonye. Twachandekire.